Chinsese. Kai kai kai kai chinsese chiaito chigakana gochaka ewiki eye bono omosacha kwa omosacha bori bono agoteba ng'a eh, there is no way Janet ong'ira arenge kobekwa eraini na abana abasinini ng'a achi go gwakirwa ekura yokonyora etiketi ya ODM. Janet iga are very special

naroche abamura bande bagoteeba ng'a ng'atae gw'etigiti. Na akamana konyeegwa ase okonyebiserwa, omosacha kw'omosacha, tata gwakamobiserwa iga agwo. Omosacha kw'omosacha bore kore iga, ng'aki Janeti akorina etigiti? Afadhali onde bionsi are korina kinto tari ere. Ekero mwarure atambe, tari bo? Tae gw'etigiti Janeti, inki atae gw'etigiti baito? Omosacha kw'omosacha bori, Janeti arina etigiti, ee.
Tore ororo shwari ng'aki

Bana baminto gaki, twanchane. Ase abanto baminto ba Kisii County, obwanchani mwang'orokirie obonene. Bono, gavana buna ekaransi tiga aria, naende buna akore omokiga kabisa, aka make sure tochieti nominations, okagwe direct ticket, otherwise kware kogenda bache gwakuiswa. Motebinge amang'ana arenge amang'ana atato y'eng'encho.

Omwora, ng'a ng'a ng'aki kiabete? Karora ng'a omwana oyo tigamobwate okoboko. Janet, nabe tanyore tigiti toro, it's not fair. Aye omwana nkwabwatwe okoboka. Kanga namariga nkonya koirera nyomba iga iga. Aye kanga neiche oime ore okona gokurera korwa ororo. Ntari gosoka.
Mwaigure gaki omong'ina ominto omonene Janet ong'e ore ogotebire omonyene ng'a nyagenda nomination ango iga akarangwe. Lakini

moigotete. Na abana baino nare toa chibasari. Onye totaete konywa amache okobetera rigwa. Ekero nabaeire chibasari gotimba toreti chinyongo. Yaani tiga ngotebie iga konya nkirete, chinyongo ngwate ngwetwegete, na bono toretweka. Bono omote orwo ore naende tiatekire bono. Rero in the modern times ne chinyongo mwatagete mbagorere. Lakini chibasari echi mbarenge mono kwaa abaye kogera Abanto bakorera sana. Nainwe abang'ina bande bakonya kobori ng'a obatoorie. Chinyongo ngwate ngwetwegete, na bono toretweka. Bono omotoorwa ore, naende tiatekire bono. Nenyongo motagete ngore kurutaracha, gose nabana motagete mbae amache, mbagorere mbae chibasari, Inye abang'ina chibesa chi'ebiombe. Bas, omong'ina gwakorire egasi, abang'ina kwaa chibesa chi'ebiombe, abang'ina bare buya, kisi county abang'ina baito barigentete, ere buya gose ere bobe, abang'ina amoeire chibesa chi'ebiombe, nke, abang'ina mbare iga aa bakare koimokia amaboko igoro, ng'aki naende, oyo nse nse nse naende ng'aki, nse nse nse moate chibesa chi'ebiombe ng'aki naende mo ng'aki naende motagete. Ndainyora Chaneti abakungu ngonsamba bare, chaneti abakungu ngonsamba bare. Aye inse, inki bagogosambera? Buna gwachete ogasaba chibesa chiria mia saba, mia saba. Aye karatiga besa chiria inche nyagocha. Inkong'ure chibesa, inkonye abakungu b'abande igo baigwete ng'a naende ngocha ore koboria ekerogo. Bagonteebia, Igo ogocha koboria ekero gotaratoa chibesa chiaito mia saba? Enyonga enene chigakarekwa agacha, nchiche chiche. Rero in the modern times ne chinyongo mwatagete mbagorere? Ee, bono nchiche chiche na interest y'abang'ina. Inche ntagete kobateebia iga, Nigo ntagete kobasaba ekura na okoboko oko. Naigwe abang'ina bande bakonya koboria ng'a obatoorire. Igo otagete nsamberwe enyomba. Ah, na inwe nigende ngete agwo na gwoga. Chibesa eto bagachrete, bagekora amamati gose efu.
Janet, gose okwariete ira nana ki? Genda kanye abang'ina abwo, ngochande mbae chibesa. Ng'ai kwang'irerete chibesa otakong'a rende, okang'aina ekeombe kia nyamware ki'ababoraka, ng'a nkobaretera ore chibesa? Omosacha komosacha bori, otagotebia abang'ina abwo obuya bwa Janet na egasi yakorire. Mbamanyete rakini, abang'ina ira ng'ora. Janet iga abegise egetubu director ya ODM akogambera aba Abasacha na abang'ina bonsi kenya engima. Aye inwe mwaburucheti buna echama, na intwe buna iga iga abanto, toake ekura koringana nogokora kw'omonto. Bono iga ase egusi yaikeire aa eng'encho togokora ekero kisuti yaye, oye ogototebia esuti yaino eyao. Abanto aye tokobasabia ekura nokoboko oko. Etiketi egwateba ng'a abanto babere bagakobekera baba omoguko, sorry, sorry, utalilia chooni, I'm telling you. Aye psychology ontagete ng'a ase ogoeta Janet, Janet, noigwete baba? Aye inse, inse, inse, koigure ase ogotacha gwateba, Janet. Janet. Janet, Janet. Janet. Oyo nosacha kobosacha boria agotebirie. Noigwete baba?
Ababoraka abachandegete, abang'ina abachandegete, abang'ina batorire echae bakabasabokira amagoko. Omanya gocha, ocha gotoma abanto mwao bachake koibera abang'ina, yaani oino ebida. Janet is a lawyer by profession. Ongwae konyora gwatebire ng'a tiketi monto oyo tari koebwa, yaani omomura osomete baka agasomerania abande.
Naende bono iga ngirachuation yane nkoimokia are edigiri ende naende ngokoretera are Ongwae. Nsensense ng'aki bono ororete iga, otakoira ng'ora aye chibesa chiao nchichire nefaita. Ira ng'ora tiga koburukania Ongwae igo nere, kei. Mogateba ng'a tasometi, mokagacha. esatifigeti. Gaki tata simba ase kwaruseretie esatifigeti eria omoguko nomosacha ore naende noisa ime. Omogaka ogwo aemotebia agende inki amoora ntibwati echando nere. Aye simba, igo nekeene ng'a konye babisire etigiti ya ODM? Ebabisete ebatagete kobisa esaasi bigechire akiri Nyasae buna are omuya, banyeng'ete igoro nere eye. Omogaka Raila arimete endege ekero aigwete ng'a batagete konyebisa, agacha gotoa Bomas of Kenya. N'omosacha ore naende noisaine

Obe ekeeni kiao kiabaitiire riberera. Motegerere, nimaete esukuru erio ntaragenda, ney'oboibi.
Rero buna nkobateebia iga chidageka echi etore, Jaramogi Oginga Odinga University bondo obekire edigiri koboko ya Masters igo y'okoorokia naende twayerorire namaiso. Oboibi bore Kisii County, amatoba aakirwe Kisii County, omwana oria nere ogochia gosiria. ekiagera anchete obomaene, tatageti boibi. Omogaka ngwaye agende enka ng'ora tobange busieri. Etiketi bono noo tobwate. Ero. Chidigiri noo tobwate chionsi pi ense engima. Egesongo kwamanyire.
Omochaina ominto noo are egesongo ombundusi rero nkare kogekwana smart. Baito.
Alafu soka soka sokerera.
Makarabi makarabi nero tobwake abanto baminto bagusie